Alýo, eje! Ondan-a entegem habar-hatyr ýokdur. Durmuş Arslan bilen ýigrimi bäş ýyllyk duşuşyk-toýumyz bar diýip şok edişi. Gidenine bir sagatdan göni üç gün bolýar, üç gün! Men-ä näme etjegimem bilýän däldir, eje jan. Özümem goýun alyp geldim şu wagt. Hawa. A gelen oba. A? Eje! Alýo!
Sen-ow! Kime nädogry maglumatlar berip dursuň. Geldiňmi?
Gelmeli-däl ekeniň. Entegem entäbermeli ekeniň-dä, entew haýran. Paty-putyňy düwüp, hanha gapyň agzyna goýdum. Nirede düşegiň ýumşan bolsa, git-de şo ýerde eşik ýaşaber, düşündiňmi? Sen ony näme diýýäňmi, öz gulaçyklaň eşitýäňmi sen? Eşidip aňyrsyna-da geçýän. Üç günläp nirede bolduň? Üç günläp nirede bolduň? diýýän. Gyýw, ejemleň gurbanlygyna sensiz gitdik. O bazara gurbanlygymyz üçin janynam özüm alyp geldim. Onam batgaň içinde ýykylyp, goýunam sypdyryp, yzyndan baryp, obodaklap, zordan tutup getirdim. Mundan başga merk gerekmi? Näme işlediň? Bolýana-how!
Klasdaş oglanlarymyz bilen ýigrimi bäş ýyllyk belläp artygyrak oturaýypdyrys-a, walla! Näme bolupdyr-aý, walla? Dömülipdir-aý diýip azaryny-da däl. Gyýw! Ejem-ä öýkeledi. Doganynam Aždar bilen ýolbarsam, Şu araňyzdan öň bolan bolsa, aýt, uýajygym körekeniň bellisini eder diýip dyzaşyp durlar-a. Ýaran, sen gidersiň, bolmasa-da men giderin, bolmasa-da nirde bolanyňy aýt. Agalam diýip, men gorkuzjak bolýaň-a, hä sen? Hawa, gorkuzjak bolýan.
Daýylaňam aýt, babalaňa-da aýt, bolýamy? Şeýlemi?
Senow düşün aýtmak bolanok gelmedýas. Şu aýtmak bolmaýan bolsa şu giderin. Şu giderenem gelmenem. Düşündiň dämi? Dursun aow aýtmana mejbur edýärsiň sen meni. Hä mejbur etýän nä?
Mejbur edýän ýatdan çykarma.
Mejbur etýän. Mejbur edýän.
Bir ýerde gürläme goňşulaň ýanynda wah aýtmak bolanok da. Nirede bolduň gel bolmasa-da giderin häzir. Sypatyň murduň. Meni
başga planetadan gelýän gumanoidler alyp gitdi.
Kimler, kimler? Aý, gumanoýdlar how olar. Adam däl mahlukmy nämemi olar? Ýogaňa seredene gonalyk gidýärler olar. Gürleme how şulaň ýanyna. Gyýw.
Olar näme üçin seni alyp gidýär? Olar seniň başyňa ýapsynmy, hä? Başyňa ýapsynmy? Olar how meň üstüm bilen ýerde ýaşaýan adamlary öwrenýärler.

Hawa, onsoň olar seni näme bilen äkitdiler, ne edip äkitdiler ezizim? Hany, şonam bir aýdyp ber maňa! Ýöne gürläýmäň, şu goňşy aýallaň ýanyna-da gürläýmäň. Olaryň bir okarasy bar, käsä ýaly. Okarany açýaň, içine girýäň, çuw-w-w aýlanýaň, myň-myň-myň-myň-myň, bek-bek-bek-bek, şş-ş-ş-ş, şeýle seretdim, Aýyň deňinden geçip barýan. Hä? Baryp bir planeta düşdüm. Nirä?
Ýyldyza, ho-w, ýyldyza gürläýme-how sen, eýse gürlärsiň-leý. Waý. Ýyldyza düşdüm. Bärde nedi ýere çenli näçe wagtlyk ýol diýip menden soradylar. Menem, Siziň hasabyňyz bilen alty aýlyk ýol diýýä, olar şeý diýýä. Alty aýlyk ýol. Sen soransyň-a şolardan? Hawa, alty aýlyk ýol diýýä. Hawa-y, hawa onsoň? Onsoň men diýdim, goýberiň meni. Men Gelinjigim garaşýar, çagalam garaşýar, sen düşüniň. Ýok, hoja gal, biz saňa gül ýalyja gumanoid gyza öýereýin, diýip.
Gyz, onsoň sen näme diýdiň? Aý, bar, sürseň elläňe-aý, diýdim. Men-ow, öz aýaljygymy gumanoid gyza çalşarynmy, diýdim. Müň gumanoid gyza-da çalşam, oba baryp göteriniň, oňa kellämi agyrtmaň, diýdim. Aý.
Şu ýer çeken gumanoýdlaň şu haýsy ýyldyzda ýaşaýanlaryny bir bileýin entek, şu gözleri nämeler göräýerkä? Onsoňam-a seň gumanoýdlaň çaýyňa suwuňa seretmedilermi oglan? A durşuňa ham bile süňk bolup dursuň-a! An-ha, gyzymyzam ýetip gelýär. Saňa garaşyp naharymyzy iýmedik. Bal ýalyja gidip hana, kakmaç bişirdim. Ýör, şuny ýaly bolgusyz samahyrlamalaryňy başga kişiň ýanyna aýdaýma, düşündiň dämi? Gürläýme ol goňşy aýallaň ýanyna! Sen gürleme!
Sen sen mur diliňe gaýym bolgun. Men gürlemen ýöne sen gürleme. O taýdaky bagy goýunam ertir gurbanlyga taýynlamaly, goýmaly. Düşündidämi? Ýöre.
Be. Şu aýalymyň ynanjyklygam gowy zat gowy. Meň bir kel kelläme gelip ýören zatlar diýsene. Haýsy bagy goýun şol? Getiriň maňa şo bagy goýuny.